sutu yemari zhinji sutu yethousand yemani yemani mazvinzwira mega sutu yemari zhinji sutu yethousand from kudziona koma dziri kubvurwa kani handiti ka dziri kubvurwa danger yamani handiti ka chii ndoimba zvese maizi eh. danso eh. hipopu eh. even nyange makati sungura negospel i can run you can run motochimhanya mdara zvekunyepa alright ngoti takaita inonzi calculation yemuno munotoni maiziva okay ndiya takaita notoni calculation eh. saka ndiani aiitisa ah, vana madzibaba emafaro eh. nana gadzo gadzo ivava mai eh, saka patakainoita calculation iyaya ka takazonopinda padhiri ka takadaro ndasara mufinal ndanzasara nemumwe makatomhanya makatochimhanya makanosvika mufinal ah, ndakatosara mufinal ndasara nemumwe mupana so anonzi rasmanila Rasmanela. From Ta- Norton. tasvika panzvi Eh. takuda kurova final Ah, pakazonopfekerwa mumwe mupesi kuti anga ambobuda mumashure ka. isusu toda kutorwa tumavhidhiyo twekuti then temboma anoti ozotiposta ka Eh, kuitira kuti achipromota kuti- vanhu vachiona va- vazoona vanhu vachauya kucap clash Eh, eh, saka ndakabva ndanopindiwa nemumwe mupesi anonzi willikid okay. saka nawillikid uya takarowa mafreestyle edu takarowa vanhu vakanakirwa mm. vanakiro mm. then after two weeks tembo man akabva aposta sini mm. sini iri vatatanga kutrenda clash amunongoziva ah, ka skiri reucap clash skiri ripi reucap clash mdara hatirizive izi da kuti mutiudze nevanhu vari uko kuti chii exactly mukomana wedu wekuno kunotonuyu uri wedu wekuno kunotonuyu ende todada newe totemba newe da kuti mutiudze kuti skiri racho rinenge richiitika kucap clash chii chinenge chichiitika Haa cup clash ndingangoti haa cup clash haa kunorohwa vanhu woguma nogo kwete zvekunyepa. Woguma 99.5 the voice of no time music you know how we do it you know how it is it's your boy dj doing up in a mix representing nodza yes a big shout out to kurai kodak yes wagwana and our global new zimbabwe for bringing this to life you know how it is you know how we do it yes Today it's another episode episode yatinenge tine artist wamunenge tinaye kuti mumboita chitchat naye nhasi we've got a brand new artist up and coming hamene kuti vanoda kunzi up and coming here because vari kudziya vari kupisa we've got sutu yemari zhinji up in the building yes master t ndizvo here mdara yes, sutu yemari zhinji sutu yemari zhinji sutu yethousand yemani yemani mazvinzwira mega sutu yemari zhinji sutu yethousand from master t master t uri boeri muita sei mdara paboeri abo ah, mdara zvese zviri kufaya mene kuti zvinyatsoenda ndikuona kuti energy zviri kufambirana fambirana handimaiziva aiwa takangozvarwa tine energy handiti muri kurepresenta geto ripi neutano obvious notoni kunonzi kukaufa maiziva kukaufa ndo kwenyu here mdhara bcause vatati vanhu tinenge tichingokuonai onai mdhara toti a ah, timiri timiri ndere kupi timi ndere kunotoni here iri e but still anorepresenta geto ripi yesaya yawa tichitorepresenta kukaufa ikoko kukaufa nditi ka ndokwedu chaiko ndokwenyu chaiko saka apa murukuru wangoma ah. tiri kudziona koma dziri kuvhurwa kani handiti ka dziri kuvhurwa danger handiti ka so da kuti mutiudze kuti imi muri kurova which type yengoma dzamuri kurova because dzese dzinenge dzichingonzi ngoma hip hop ingoma sungura ingoma eh, danzal zim danzal ingoma but imimi takakuonai but da kuti munyatsotaurira vanhu vese notoni yese neworld wide mdara this is 99.5 Tiri online, tiri live on Facebook, on Global News Zimbabwe page, and Kurai Kodak. We are all live ipapo pa YouTube zvese nepa Facebook. Handiti ka? Yes, sir. Saka weudwai vese vanhu vemunotoni. Mm. Team rese remunotoni riri kukuonai neriri kunze. Riri Yes, sir. kukuonai vese vanhu vasi vemunotoni vari kukuonai pa 99.5 right now. Saka Yeah. yeah. kuti mutiudze imimi kuti ngoma ramunorova nderipi. ya in short ini ndingangoti indoimba zvese Munoimba Maizi. zvese. Eh. danso Eh. hipopu Eh. even nyangwe makati sungura negospel i can run You can run. Ndotomhanya.
Motochimhanya kwete mdara. zvekunyepa All right fine.
Uh, munomhanya ngoma dzese but right now sutu yemari zhinji yanga iri music ipi? danso Danso.
yamani Ndorama irova pasutu yemari zhinji. ndoyatetomhanya zveipapo Handitika.
zvichitofaya ah, zvakatobuda ah, tiudzei chii chakakuinspire mdara kubva pasutu yemari zhinji kuti muzotanga tizokutanga kuziyai kuti zvakufaya avo ndiwo master t avo because takazoona ah, master t representing calfa ah, zvakaoma representing noton and tichikuona yonai futi mae muchirepresenta makanomiririra notoni makanomiririra okay okay fine uh, ah, makanomiririra notoni mm. Eh, yanga iri cup clash yes i yanga iri cup clash titiudzei more about it tisaunyatsounzwa isi hatisi kunyatsoziva takangozoona zvaakungoitika tikazongoona ah, master t tikazonzwa kuti wakabvara wakadai so sakada kuti mutitsanangurire zvakafamba sei chii chiri kunyatsoitika alright ini ndingangoti takaita inonzi cup clash yemuno munotoni maiziva okay not in Cup yatakaita Clash.
notoni cup clash Eh, eh. saka ndiani aiitisa

Ah, pakazonopfekerwa amwe mupesi kuti anga ambobuda kumashure ka angonopinzirwa ipapa anopfekerwa chii chakaitika wanga wakuda ku- hameno zvanga wakuitika eh Eh. atoti kwendava mupesi apinda sei Ah. Ah, meno vanga vakutongoita zvisinganzwisisiki Mm. pesa Mfaina vanga ari- vazonobvuta chinhu manje Eh, meze mufainari hati vatangoti pabhoo Eh. saka ah, takazongoronga tese Eh. tese ah, takangoti tichaitovirirana madzibaba emafaro Eh. iye mufesi wacho akahwina chinhu chacho ne Eh. neni wacho one mm. rimwe timu timu saka chinhu ndimi maifanira kunge makachitora ha ndindaidovanabcoz makatoipa kamcoz ndandinitone fan base toti timu rese ranga ri rangu timu rese but nyaya yekuti vakazonocolonizwa brain maizi eh, eh.
nani ndiani akaida kucoloniza brain kuti sutu itadze kutora mari zhinji ndasataure mazita mdara sataure nemazita asi vanhu vavo vanozikanwa ndohunhu wavo Janani mdara vanhu vari kuuraya vari ku ene zvanga vatokuisai patight mdara. Nah mazita mdara ndasataura. Tomaziya.
Atozomataura.
Handitika.
Yeah. Aiwa bho. So vamazoita sei paye? Then tava taenda kuno register National Cup Clash. Hey. Eh. Tasvika National Cup Clash kuya kuya. Hey. Eh. Tatazosvika una na Tembo man chichi cha cha register Cup Clash. Saka tikabva tanzi isusu da kutorwa tuma video twekuti then Tembo man oti ozotiposta. Hey. Eh. kuitira kuti achipromota vanhu vachiona vazoona vanhu vachauya kucapclash eh, eh. saka ende kava ndanopindiwa nemumwe mufesi anonzi willikid okay. saka nawillikid ya takarowa mafreestyle yedu takarowa vanhu vakanakirwa mm. vanakirwa mm. then after two weeks temboman akabva aposta sini mm. Scene iri ratanga kutrenda. Temple man. Scene Temple. rakutrenda. Eh. Scene rakutrenda vanhu vari kugamuchira. Eh. Saka ndopoka baba tanga uyo mapromota chichi mm. nene. Mapromota ayo yanei?
Ayo yachiti chii? obvious aitongo yachiti hamufanira kungu tida kumboshanda newe tichidai tichidai tichidai tichidai eh. mama akatoipa mdara vakatozoona kutoti master t from norton representing yeah. calfa kunorton akatoipa ya kwete Yeah.
zvekunyepa kwete zvekunyepa saka yeah. mapromota aitouya vamwe inbox Mm. vamwe aitotaura pafacebook ndofunga maitozvionera Eh, kupedzera eh, tembo mari exactly, exactly, yeah. chichiinana the suits yard The suits yard, the suits yatouya world. Eh, ikatoti suits yard, tida yeah. kupa sutu Eh. then ndakatoenda ndikazonokollecta sutu yachona makatopiwa sutu Eh, aizve thank you very much suits yard handiti eh. thank you very much suits yard Thank you and big shout out to Templeman. Templeman tarenda redu remuno munotoni ramakasimudzira iri hanzi makapampanwa edu mukana akanosvika akakwira kumusoro. Thank you very much eh, for your support. Eh, then takazobva tazoenda kuredhiyo naTempleman.
Taenda kuredhiyo kava kuna Templeman. Yeah, tikabva tatonoitoya tikaita takapinda nalibo namogo vibes mm. ndovanhu mm. vandavapinda navo kuside mm. kuko maiziya eh. ranga rati rimwe risiri remunotoni iri manga mm. mamixed manje ya tatasangana eh. ya saka patakapedza interview ndo then patikazoenda kucalculash ah, munongoziva kaskiri reucalculash skiri ripi reucalculash mudhara handirizive izi da kuti mutiudze nevanhu vari uko kuti chii exactly mukomana wedu wekuno kunotoni uyu uri wedu wekuno kunotoni ende todada newe totemba newe da kuti mutiudze kuti skiri racho i- rinenge richiitika kucap clash chii chinenge chichiitika Hawo cup clash ndingangoti ya cup clash ah, kunorohwa vanhu hugu manugu kwete zvekunyepa. huku manugu ndoipi iyoyo mdara Ah, hanzi kunorowa vanhu huku manugu saka ndauziva huku manugu yacho ndeipi mdara aiwa ndekutoti zvepasitera ndakatombodhonzawo Eh. svikopa ndakasvikawo Eh, maiziya eh. then tikabva tanoti chamusemifinal chatazongonzi haa zvadhakwa hamuchadiwe kana watonzi navanhu aiwa hayi ndavachibva ava ndavachibva wo saka its Unoto- capclash its all about iwewe fan mafan base rako Mm. vanhu vari kukukuza iwewe Eh. handiti ka vakaita vashoma Eh. wotonzi aiwa hachibudai Eh, ma ah, vanhu oh. vakuda vava vatu vatichada chibudai vamwe ukapinda ukapinda inini vanhu vakanojamba vari 20 zvonzi mm. ava at least vane Obvi mm. obvious kana utone fan kana utone fan base rakasimba anika mm. pauno ku final ndo ndiwo unenge wakutodiwa mm. toti dai tomboti ndandine fan base rakawanda mm. vanhu vandi vese tomboti almost kana half ye cup yese tingoma yandiziva mm. vese mm. handitoziva kuti pangu pakanaka pamwe tisi tetogona zobudirawo but vashoma vaitotiziva mukapwa asi mai tonza eh, nekutoti pafacebook eh, togona chizikanwa but vanhu vanouya kufe- vanouya ku Cup cup clash Havasi neve vanoona pafacebook Facebook, vakasiyana. Ah, vanhu vakasiyana ivavo kwete. makazoona Ah, vakasiyana makazoona Ah, zvino- kuti facebook numbers nelive numbers yekucap clash zvakatosiyana ah, vanhu vakasiyana handitika Mm.
saka tichitaura tichitarisa m- kumacap clash kwenyu handiti makasvika kwamakasvika imimi handitika mm. level ramakasvika at least it was a good level people vakakuzivai handitika mm. zvekuti mukazodzokera futi for another dance handitika at least munenge maane ruzivo vanhu vanenge vakuziva futi kuti chii chinoitika mutactic unenge uchiitika kwekwe so after madaro marecognizwa matora kuno kumacapclash makabvawo muri team handiti whatever happened zvakaitika pakuno kunotoni mukaenda nana uh, templeman mukanosvika mukaita zvamakaita makadzidza chii mdara yaa
kuti music takadzidzoo zvakati oh. ndoo pamakatanga kunyatsoona music kuti inofamba sei tangoona kuti aiwa music inoenda iyi inoenda ichiita sei ichiita sei ichiita sei handiti Yeah, mama. ende muchiri kudzidza yaa tichiripo paya kudzidza handiti ka Yeah, mama. so after madaro mano mama cup clash i think cup clash ndoyakakupinzai mugame handiti yaa mani pakuclasha from right kubva kunotoni muchienda kumberi ndo yakakupinzai mugame handiti ka Exactly. saka after that mapinda mugame necup clash makamborekodha any song here besides kune yatinoziva aiwa masong takarekodha Mm. akatoti o mamwe acho asati abuda mamwe acho akabuda And makati mapromoters akauya achiti ada kushanda nemi ndianani vamwe vamakashanda navo pamapromoters akauya achiti ah master t sutu yemari zhinji tinoda kushanda newe taona tarenda riri pauri tiri kudawo kushanda newe Ndianani ma artist akazouya ma ma ma promoters akazouya amakashanda nawo because makavhurirwa mukana mukaenda kuma cup clash kuma national handiti ka mukanoonekwa mukati ma promoters akauya vamwe for recording vamwe for performance vamwe for ma donations handiti ka Yes, sir. vakakusapotai in terms of suits handiti ka Yes, sir. eh vamwe vakauya ndevapi Ah, ed customs company inonzi ed customs inoita zvemota nei nei maiziva Anditi, eh, andiri kutaura for recording for recording eh, mastudios studios akazoda kushanda akazoda- neni eh, vanoti eh, eh, oraiti ah, munomu munoto areas eh, areas tangoti kuna anonzi mozi beats mozi beats ndi anombondirova mavhidhiyo nemasongs futi zvakare ipapo maizia Eh, muchirekodha professional recording here kana kuti just for mafoni and stuff tiri kutaura about professional recording Eh, aiwa ayi anopedza masports baba Alright, kwete alright. zvekunyeba zvekunyeba alright. shout out to anonzi mozi beats Mozi shout out to Beats. mozi beats for doing good stuff kwaura our very own uh, master t eh, kozoita simple solid simple solid Right. ndiwe muno munotoni ivava aiwa simple solid ndotonaz ndetonaz solid records solid records alright Right. vakauya vakanomuka nokupa a recording opportunity yesaya alright ko vemuno munotoni wakakupai mukana vaona kuti master t uyu ndewedu uyu because now asichava kuti kuti ah mvana wedu uyu handiti Mm. saka vatava tati aiwa ti ndosaka takudeedzai Mm. recognize handiti ka our very own yeah. saka tiri kutaura about vamwe vemuno munotoni and taita shout out kuna templeman templeman tinovatenda nekuti vakaona futi tarenda vakakusimudzirai vakakupromoterai vakakutiendesai out there vanhu vakakuzivai vakakupai mukana nemaplatforms maplatforms yayo ndovati kutaura akafanana neinoi kuti eh, maproducers edu emuno munotoni handitika mm. nevamwewo maartist amakashanda nawo Ah, muno munotoni ndingangoti ndimhozi beats arohane guy ndimhozi beats chete chete munhu vamwe vamakashanda navo vasiri vemuno munotoni ndovana simple solid, solid eh. ah, vana simplex vana simplex eh.
handitika ndovamakashanda navo eh, yala nation eh, stizy beats handitika yeah. kwese ikoko makaita masongs eh, kwese akabuda here kana kuti Eh, ah, ma- ah, mamwe akabuda mamwe asati mamwe akabuda mamwe asati handitika uh, kune akabuda acho kune atisina ndofunga muchatisiirawo atisina so that toita tichima player player because we recognize tinopawo vamwe vedu sewe handitika vemunotoni mukana wokuti ti- world ite sei iwone neve- nevemuno munotoni vanenge vachiona vari panapa nevamunoton mm. vari kunze uku vanenge vachiona in the diaspora handitika vanenge vachionawo kuti ah mufana wedu wekupi wekunoton handitika shout out to global new zimbabwe and kurai kodak for giving us uh, this uh, platform handitika eh, to come to live kuti munyatsoona kuti ichi chiri kuitika muone mafaces edu muchiona kuti uyu ndiye mufana wacho atiri kutaura nezvake wesu chemari zhinji anonzi master t zita
zita rangu government oreti inini zita rangu ndonzi Joseph Sithole. Sithole. Yes sir. Joseph Sithole.
Handiti ka aiwa Joseph Sithole e, tinotenda handiti ka nekuuya kwawaita ku 99.5 ende tine mubvunzo watida kukubvunza panyaya yemadrugs. Mm, ah, panyaya yemadrugs. Handiti. Yeah. I know you're still young handiti ka yeah, but yeah. you have seen a lot kuma cup clash uko. Eh. handiti ka saka toda kuti mutiudze kuti nyaya yemadrugs muri kuiona sei aiwa chaunodawo kutaura panyaya yemadrugs nezviri kuitika chii aiwa ndiri kungoti vari kuita zvemadrugs ka pasi navo ende pasi nazvo futi variko here akapane macollaborations amakaita here so far Eh, makolabo Mm. Ah, makola- Hamusati. makolabo ah, pasati Pasati panawo panawo, handiti ka? but tikutarisira kuti pamberi apo pachaita pachazove nawo eh, nemaalbum eh, achagadzira handitika mm. nemavhidhiyo mm. handitika kune uri open kune vanenge vachida kuzoitawo macollaborations namaster t eh, kuti vanenge vachida kuti ngatishande aiwa tinovachingamidza handitika yes aiwa ndinotenda master t asi tisati tapedza tisati tavhara handiti tisati tavhara chirongwa handiti ka sauti yo uti pozhi e, kapisi kesutu yemari zhinji kana kamwe kapisi kekuratidza kuti uyu ndiye mukomana uyu yes, e, makava muchivaratidza kuti ayewa mm, ndini freestyle Rege timhanye.
Mm, chimhanyei baba.
Silence. zita ndonzi giribert finias ndakadzingwa kuchikoro ndiri in special class now ndakutoona kunge zvaasirias ndakarohwa pamusika ndichinzi ndaba madomas a ndambofunga ndatete vekumvurwa panhamo yambuya vakabuda chimpurwa hanzvadzi dzese dzadzosoka dzakarorwa kana uri mutoro a dai waturwa ndati tafa ngemujumbuya kushambambaira ngemagogoya ei mundani mangu makupanda ngenzara ndinombochema kana ndikazvigaya sei a ah, yeman yeman yeman shara shara to master t sutu yemari zhinji vachitipa mati pakanonzi chika kasong here kari kuuya kamdara kana kuti mangofungawo mukatirega inengovapaka mangobharangizha bharangizha mdara king of freestyle vakabva kunoko anga vasina havo mukombe asi vakabva kunoko vachiti mukombe wanga uri wangu handiti hamene zvavakakuitai handiti ezaya vakakuitirai mishmushi Ah, ugu manugu hugu manugu vakakutorerai mukombe wakati hausi wenyu Eh, vati- asi makanoratidza kuti aiwa isusu takatopenga aiwaka Mm.
Ta- takaona kuti kubata kwamwari kunoshamisa kunoshamisa Yeah, handitida aiwa Eh, tinoda kuti mutipewo masocial media platforms amunowana amunawo Eh. ah, panowanika music yenyu Ma- kana kuti Ini- amunoba- pamunobatika pasocial media eh. ndingangoti patiktok mm. its real master t official mm. then pafacebook sutu yemari zhinji mm. painstagram mm. sutu yemari zhinji mm. payoutube master t wesutu yemari zhinji mm. then nhamba dzefona mm. dzepawhatsapp mm. 078 417 869 mm. 078417869 aiwa ndidzodzo munobatika ipapo ndopa ndobatika ipapo watotenda kuti future handitika inenge yakachena nekuti ndiri kutoona kana neenergy you have got a whole lot of energy baba saka i see future iyi inenge yakachena and uh, we looking forward kuti tione zvinhu zvinyowani nezvamataura kuti zviri kuuya zviye zvinobudirira nemapromoters akapro- ama- aka- aka- akakunhingiri naye aka akakuaprochai mukaita any- eh, zvakawanda navo handitika tozvitarisira kuti muenda kwenguva zvinenge zvichiita sei zvichibuda zvichionekwa and tinoda kuti muuye nefirst album handiti ka yenyu right here 99.5 handiti munoziva kwokuti bata 99.5 mouya nazvo handiti ka toratidzawo kuti amasta ah, tiva vanga tinawo vaya vaya vauya nechi nezvinhu zvitsva handiti ka ah, say uh, very thank you to global new zimbabwe and kurai kodak for bringing this to life uh, this is 9